Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэр! Бүгүн биһиги ыралаах ыһыах күн төхтүр уран тарбахтаахтарын билиһиннэрэбит уонна бүгүҥҥү биэриибитигэр ыалдьыттыы кэлэн олоробут. Биһиги нэһилиэкпит биир бастыҥ тарбахха баттанар көмүс илиилээх иистэнньэҥ Светлана Николаевна Осипова. Үтүө күнүнэн! Үтүө күнүн! Светлана Николаевна эйигин бүгүҥҥү ыһыах күнүнэн итирик истиҥник эҕэрдэлиибит! билиибит. Уонна баҕарабыт туох баар олоххо баар кэрэни, чэгиэн доруобуйаны, дьолу-соргуну лахтаабын. Түгэнинэн туһанаҥҥын эн эмиэ бу көрөн олорор истиҥ сэригэччилэргэ баҕа санаабын, ытык күнүн аҕытаан истэбин. Күндү чохчу нэһилиэгин олохтоохторо, биһини экранынан көрөр олохтоохторго мин быһыахпынан баҕа Эҕэрдэлиибин уонна эһиэхэ баҕарыам этэ бары кэрэни, үчүгэйи, но главное киһиэхэ доруобуйа, доруобуйа баар буоллаҕына барыта баар. Ама, тигэн буолуҥ. Тигэн буолуҥ онон. Махтанабыт. Светлана Николаевна, дьэ, оттон сэһэргэһиибитигэр аа-дьуо киирэбит уонна оттон маҥнайгыннан саха буоламмыт быһыытын оттон бэйэни билиһиннэрэбит. Эн хантан хааннаах, кимтэн кииннээх буолаҕыный? Мин Бүлүү улууһун Дылгы нэһилиэгин төрүттээхпин, онтон онно көспут таҥаспар толорбутум. Онтон манна кэлбитим. Иккитин четыре сыллаах манна кэлбитим. Көйөн кэлбиппин. Бэйэм отчуот оҕолоохпут, бары ыаллар, сиэннэрдээхпит. Дьэ, онтон бу дьэ эн сатабыл

харпаан итиктэрэ эти бэйдэ. Онтун учетигэр буллаҕым ити. Э, ол саҕана табыллар этэ. Табыллар этэ, аха. Оччоҕуна игин салаяччын билети көрөн өссө уһуйдаҕа ди. Светлана Николаевна бэйэң идең тубур. Мин идэм истэннэ. Оскуола бүтэрэн бараммын икки сыл буоламмын истэннэ кини үөрэммитим, икки сыл үөрэммитим. Онтум онтун Бу ол иистэммитим мин аҕабын алта сылтан үөрэхпитээхпин иистэнэбин буо. Ээ Мм. Иннэ гынан от- билигин ол эттэххэ отуттан тахса сыл отун буолла иистэммитим. А бөдөҥ кыла битти. Мгм. Уонна ол ото ырыына диэни үтиһэр туох этэ түүлээх бэркээн тигэн төрөгирбитим. Түүннэн эме истэ. Аа иистэн иччипитим. Ол онтон унтуу тигэн китсэйдип медийбитэр эмиэ. Оттон мин ол урут Ийэ оскуолаһаҕына барытын диэки чүөгүнээн, быычыкнаан уонна исписээн баайа үөрэтэллэр этэ. Онтон мин олоххо элбэхтик туһаммытым. Оскуола бүтэрэн бараммын быычыккалыыр этим ол дьоннорго таҥастарыгар, күрүтүөгүнэн куруолга курдук баайталаан биэрэр этим трубкаларыгар уонна кыралаан истинэр этим. Онтон бу саамай дьэ улахан үлэлэри иистэ туох буолаллар? Онтон бу улахан үлэлэрим диэн мин мин үксүн закааһынан үлэлиибин уонна коллективнай закаастар тигэбин. Ол курдук Аиса Сидяйдан саамал баал Александра Алексеева кулуһун алайар ол киниэхэ Тыаха сыллаахха куоракка олороммун элбэхтик кино ансаамбыла уола таҥас тикпитим. Манна көһөн да барар кэнэммэр тикпитим. Уонна орто оскуолаларга хас да оскуолаҕа кылааһынан эбэ таҥастара тигэртээбитим. Коллективнай. коллективнай. Уонна манна кэлэн улахан үлэлэрим диэн ити хомусчуттар ансаамбылларга сон уонна дьүөгэлэргэ сон тигэртээбитим. Отут сыл диэн дьэ бөдөҥ сыл. Эн холобура ити э, отут сыллаах маннык холобура иистэнньэҥнэр юбилейнай маннык тэрээһин тэрийээччилэр быыстапка онно киин курдук баҕар былааҥҥа баар этэ Отумин бу ханнык никтеркиен бile хайыппын хөбүлээбэппин бэйэ ол бу конкурстаргын кыттарбын хата кыттаатаабаппын аны ақас кытта киһи прилагаайтаабыта уонна кытын көмөлүөхпүт диэбиттэри даана бэйэм ханаам хайаабат дьикти бикти холобура отто талааннах киһи дьоҥҥо талаанын көрдөрүөхтээх киэҥ эйгэҕэ сыһыаннаһыыны холобура. Ол гынан баран эн бу Дьохтур нэһилиэгэр ылан көрүөххүтүн бэйэм ото култуура үлэһитэбин. Бу биһиги түмсүүлэрбит, бу биһиги култуура үлэһиттэрин таҥастарын отон барытын эн тикпитиҥ. Бу нэһилиэк таҥаһын. Кыра оҕоттон саҕалаан баран улахан дьоҥҥо тиийэ. Ол олус хайҕаллаах дьыала, аһа, түгэнинэн туһанаммыт эйиэхэ махтанабыт. Мм. Дьэ уонна бу остуолу көрүөххэ. Манна эмиэ ураты дьикти кэрэ көстүүлээх оҥоһуктар сыталлар. Бу оҕуруоннар оҥоһуктар уонна кыылтан дии. Аһа, бу оҕуруоннан дьэ хааҥҥыттан үлүһүйэҕиний? Ити мин оҕуруоннан кыралаан дьарыгырар этим. Эрдэ Мгм. оскуолаҕа оҕолору оҕуруоннан үүнэр этибит. Мгм. Ол куран бит киһи билбэт элбэх буолар эбит. Мгм. Инньэ диэн мин быланна бу

Төгүлү оҕоттоотум. Буоллана туох ти массажнай манна илиим да массаж гыныахпын ээ. Эбэтэ ман тигэн бараҥын атаххын били көбүөх курдук туохтаан тигэн бараҥгын онно атаххынан эмиэ хайаххын отут унньайдым бу. Элбээтинэрэ ман оҥороору. Дьэ бу кылынан оҥорор төһө уустугай эмиэ. Хайдаҕай? Онто ки туох диэх бу балар судур булар. Лийдээн кээһин балар. Онтон ити улахан дэйбиир буолла суох. Кинини били өрөргөр арыһы турку ыарахан. Онтон ити улаха кутуруктарынан түргэн эбит оҥоһута. Ото угун угун була уга кэргеним оҥо. Кэргенин эмиэ чоҥна уус. Уустанара. Э уу. уһанар талааннаах киһи чахчы даҕаны барытыгар талааннаах дииллэрэ бу харахха өтө истиннибитим отто отут түөрт сыл буолбут балай даҕаны улахан сурук буолар диэххэ бу Инникитин биһиги холобура бу отут арай отут биэс эһиил отут биэс сыл буолар буоллаҕына арай көрүү тэрийиэххэ үһү. Холобура улахан быыстапка муодалаан сыанаҕа оннук этиигэ туох диэн санаалааххын? Оннук туоххабын эрдэттэн үлүйэххэ наада. Эрдэттэн хайахмын ол быыстапканы тэрийэр буоллахпына бэйэм муодалаан

Таан ону иитиэхпин баҕарабын. Бэм муодайаммын дии атыа. Обычно барылгыт кэнэ биирбит да, онтон атын да. Билиҥҥи оттон интернет ситимэ үөдүйбүтүнэн билиҥҥи кэмҥэ маастар-кылаастары ыыталлар. Эн холобура сатабылгын дьоҥҥо-сэргэҕэ түһэ тиэрдэҕиҥ. Ити мастер-класс ыытарга былаана туох диэн ыарахаттардаах биир өттүнэн дьиэ наада, туох аа онтуары массаалын диэххин наада. Онтон былырыын балабачокчор олохтоохторо перфилевтэр кыргыттара аҕыс буоланнар миин ыҥыраннар мастер-класс ыыттарбыттара. Туохха ыыттарбыттара? Сахалыы халадаайыппаах диэн ааһа. Уонна былырыыҥҥы ыһыахха бары кэтэһиттара сүөбэ. Дьону үөрэтэр хайдаҕый? Онтон сатаабат киһини үөрэтэр, конечно, ыараххан. Онтон ол кыргыттар мастер-класска киирбит кыргыттарын барыта хайда эрэ били кырдык сыаннаахта диискэ. Индика үчүгэйитэ. Аха, уонна бу оҕолоргор бу талааныҥ бэриллибитэ дуу, холобура оҕолорум кыргыттарым иистэнэллэр. Онто кыргыттарым кыра-кыралаан иистэнэллэр. Улахан кыыһым булана кыра сылдьан миэхэ көмөлөһөөччү. Диана да көмөлөһөөччү. Били кыра көнө сиртэрин киттэрээччибит. Сакаамын эбэтэх буоллаҕына. Светлана Николаевна бүгүҥҥү дьохтур уран тарбахтаахтара биэриитигэр ыалдьытаабыккар барҕатык махтанабыт уонна санаабытын сатанныан толкуйдаабытын тобулунну инники былааннарым барыта олоххо киирдиннэр диэн баҕаан ааттыыр махтал эйиэхэ мин